tũmũhũrĩre rwĩndo rwa gũtũmangia wega gũkũ nĩkuo gwitũ aciari akwa a kĩroho nĩ waya ndĩrona maitũ me haha nĩ ndĩmwendete mũno ngoro yakwa nĩ kwĩrirĩirie tũke tene tũgĩe na ihinda inene na inyuĩ no tondũ mathaa nĩ mathire ũguo mathire nĩ tũkwenda gũcokeria ngai ngatho tondũ merirĩria ma ngoro yakwa moime inyuothe muoka gũkũ o ũrĩa wothe ũgũka ndĩraugĩte mũke na ciondo citarĩ kĩndũ

Mbia wĩna twana tũingĩ rĩ harĩ ũrĩa madescribaga ingĩ nĩ araciarire kangĩ rĩu kau keragwo ningĩ nĩ karaciarirwo kangĩ nĩko gaka karũgamĩte mbere yanyu na gĩtũmi kĩa ndũgame mbere yanyu nĩgetha ndĩmũmĩrĩrie ndĩmwĩre atĩrĩrĩ twana tũrĩ o hinya tũkĩrerwo tũrerei na wendo tondũ ndũĩka nĩkĩ kĩu ũreka atĩa njokere hĩndĩ ĩngĩ reke magũthekagĩrĩre maugage "Ĩĩ, we nĩ ũciarire mũno nĩ anga arĩ twao ũraciara ithe ti twaku gũkũ nĩ mũithuĩ tũrĩ tũingĩ Eh? no nani no ndĩrahoya mwathani akĩhe tũingĩ na nĩ nyambĩtie rutha thabarĩ ya gũthiĩ tũingĩ-inĩ nĩ ĩkĩte atĩa no gĩtũmi kĩnene kĩrĩa kĩratũma ngene nĩ gĩkĩ harĩ twana twa mũtumia ũyũ

wa mũico tondũ ndikwenda kwaria mũno mũbĩ andũ aya nĩ tũwaine mũno aya nĩ manjũĩ kũrĩ andũ amwe manjũĩ ndĩ kĩhĩ arĩa angĩ manjũĩ ndĩ kahĩ arĩa angĩ manjũĩ ndĩ mwanake arĩa angĩ manjũĩ ndĩ mũthuri ũngĩra tũrũgano twakwa tuothe Yes. twega na tũũru tũikarĩte rĩu meciria-inĩ ma andũ aya ona rĩu kũrĩa maraiga kahĩ karĩa no nĩ kwenda kwĩhera no nĩ kwenda kwĩra mũndũ karugano karia gakwa koru ũĩ keherie to nginya ũkaria no mũthĩ reke keherio nĩ mũtu yes rekana tiguo yes wa mũico wa mũico yes nĩ kwenda gũcokeria arata akwa ngatho mũno mm. hĩndĩ ĩrĩa ndĩraugire ngwenda gũ celebrate birthday na inyuĩ niĩ maũma nĩ atĩ niĩ nĩ thiũrũrũkĩte bũrũri witũ Christmas ndiainũkire ndarĩ kũrĩa gwĩtagwo Kilifi na Kilifi na Ngai agĩtũhe mũtu mũingĩ mũno in fact rori ĩyo ĩkũrũgamĩte haha mũtu ũrĩa twatwarire Kilifi warĩ njihũru rori o ũguo na no andũ nderire arata akwa hei mũtu na mũndũ wĩna arata egagire matikĩmũheaga rĩu aya ndĩramerire ira

ũtekũinũka na mũtu Naguo. no ũgĩkoroga mũtu ũcio tondũ nĩ njũĩ gũkũ nĩ gũkũnunga karango mũno ũgĩkoroga mũtu ũcio Yes. ũkeraga mwathani mwathani ririkana mwanake ũcio wa nyina mbũri nĩtiguoi haya reke nderie gaka kamwe tu Theria. ũtungata ũrĩa ngai ahe- ekĩrĩte thĩinĩ wakwa

ndiuga he mundu tuikite matharau no ni wega mundu uria wothe tuguthura tondu twi mwaka wa githurano na ndiendete siasa no tuka no tukambona ithuĩ tũrania atĩrĩrĩ tondũ kagiri nĩ ũratwĩra tũkũhe kura rĩ we nawe rĩ ũgũtwĩkĩra atĩa kana tiguo ta rĩu niĩ niĩ tondũ niĩ ndirĩ ndacenjia kura yakwa na nĩ wega ndĩmwĩre kura yakwa no yahangagio-inĩ

na tondu andu aria methaga mehia wega-ini ndimwire gutira gwa pastor ben nie ni ngukuwi nie na ni ndimwirire Aha. kuringana na hau wakinya tondu ni wacererwo my friend gwitu ni kuraihu tiga guka no tukugia na muthenya ungi uriuka utikihurira pastor ben rugi rwega kabisa ndio ihinda riakinya no tũgũka na nĩ tũkuga atĩrĩrĩ haha nĩ tũbatiĩ gwĩka atĩa haha nĩho njĩra ĩrĩa tũbatiĩ kũgerera na tiguo andũ a ngai wa mũico njokerie maitũ wa kaunti ngatho mũno mũno mheshimiwa sabina yes mheshimiwa sabina niĩ wĩra ũrĩa ndutaga nĩ wa gũtwara andũ mathibitarĩ na gũteithia andũ hĩndĩ ĩrĩa mena mathĩna kũmakĩra Mm. na rĩrĩa- na harĩ andũ ũhũragĩra thimũ makarega gũteithia naguo no harĩ andũ ũhũragĩra thimũ mageka atĩa magũteithia

inyuĩ mũgũtũmĩtwo nĩ mwecimua o nĩ akũnjĩrĩte ahota nĩ agũka na aremwo tũtirĩ thirĩ niĩ gũkũ nĩ ngũmwĩtanga maingĩ nĩangamwanina mũtu ũyũ mũtakwenda ũngĩ nĩ mũkwenda ndaheo ũngĩ njoke njoke ndĩmwĩre aratakwa njoke ndĩmwĩre njĩta gwitha wa mũraya koguo ndĩ mũthuri Eh? Ĩ kana tiguo nĩguonaga andũ makĩũria ĩ kaikarangwa tano kana bamĩrĩ rĩu nĩgũkĩruta ciana thukuru ndĩcirehaga ndĩciheane mũtu niĩ ndĩ mũrathime githĩ ciana ciakwa ti ndathime tĩndi ndĩngĩra mũtumia ĩ we banga ciana Eh? rĩu ningĩ rĩ kwaga gũka na mũtumia gũkũ nĩ kuga ndirĩ ndeka ndagĩtuĩka mwanake nĩ tondũ ndinoka na mũtumia ega guo nĩ ũndũ wa kweheria tũci propagandas tũrĩa nyonaga gũkũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ o mũndũ o mũndũ ta rĩu rĩ ũrĩa mũtumia angĩkire rĩ

Andũ nĩ Nĩ maũndũ ma mũndũ marĩa tũkĩmekĩte mũno Eh, nĩ ndĩramenya kũu kũrĩa thiinĩ kwĩna kĩ bado ta cigana ta twendi ũguo ciothe tũgeire cikũrĩre bote ũguo rĩ twĩna shortage o nini mũno bado Ngai agĩteithia. Aha. No ndĩmwĩre andũ aitũ. Akorwo nĩ tũkuongererwo mũtu ũngĩ,

That's life. ciatarũkire Rekana tiguo. icio Kũrĩ mwahũragia andũ moĩ nĩ arĩmagia kwao. No rĩu matukũ ma kũrĩmia nĩ mekĩte atĩa? Mathirĩ. Mathirĩte. Njoke nĩ mwĩre andũ aitũ nĩgetha njokũcokeria. Ĩĩ. Rĩmwe nĩ makaga mũno. Angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie Ngai nĩ arathimaga nyoni na guoko ũguo. Koguo inyuothe mwĩtĩkĩtie Ngai. Yes. Biũ biũ biũ biũ biũ. Ĩĩ. Tondũ gũkũ itũra ritũ no kũnjiguaga tũcitũrĩ rĩmwe ngamaka. Aha. Tũkĩona ũguo He- he- he- ngarahoire ki- ki- ciana citũ ciana citũ ngai ndangĩkũhe kĩrĩa ũthũire ngai akũheaga kĩrĩa wĩkĩte atĩa ũngĩkorwo na mwana wa ng'ania arathimwo hũra rũhĩ tondũ rũciũ nĩ waku no ũngĩkanyitanĩra na arĩa maugaga angarekire angarekire kĩndũ kĩu wonete ũkĩruma kĩrathimo kĩu Ndũgakĩona kĩrathimo kĩu nĩ ngai gĩoka kwanyu koguo ngai witũ amũrathime